Tika ni ingeyo ni te kare lokke? Ya, lacan latin romo bedo lalonyo madiki, lalonyo madiki romo tur dugo lacan madiki maja. You know, te kare lokke. So, wan wabitamo awene me o me neno ni wa uniting, wacung wunu kacel watye timo biacara madongo. Loki gitye kede restoran ma megi ka itye i Dubai kany itye ka ma icomo cito ka camo matoke icamo binyewa ce nyanja you know nongo kiketo rec wa iye kitimo ngo ni meno rec pa luloka ni you know rec dong rec ringo mo ma nongo kiyubo maber Acholi gitye kwene ki megi wek kikelgi wadek ngo ma kiguro mamit ki kwon kal you know Odii oromo kom dek ma nongo dek mit loyo dako awene ma watye ka tamo jami enoni ma yam wakwano ni nongo kiwaco ni aa i desert pe tye gino mo keken ma dongo iye but kobedi wan watye i desert, middle east gitye ka pito jami gitye ka puro jami ma ki watering jami ature in ineno kong ature komgi leng yen gitye yen komgi leng ento kitye ka ywayo pii aywayo i tergi nino ducu. So dong kwan ma yam wan wakwano ni nongo dong alok aloka moni tye paka iye. Heroes gitye madwong ata ma kinywalogi i kin Acholi ya atye ka yenyo awene ma The Janani Luhum gubikati-ni. Atye ka yenyo awene ma The Mark Becca Ochola retired Bishop ma tye-ni. Awene ma ngato mo in his calibre obiille malo en aye atye ka yenyone. Awene ma lungwec madongo matego ma yang calo bot omigiwa Jona ki wa oringo maber mada ni awene ma wabineno mukene gubile malo awene ma wabineno jo mukene tye tukelo gi ma gitye gweyo odilo mabeco mada ni awene ma wabineno gi ka ile. Awene ma wabineno dano calo boss migo tim gi ni mukene gubi ile malo ka wero wer me pilo wi kaka ka wero wer me dongo kaka ka wero wer ma obi cung the test of time ma kadi mwaka apar pyera aryo pud ki winyo and it still make sense to us eno pe kodi moni mukene ma wun ungeyo gini you know so wiwa omyero tam kenyu en aye dong watamu kenyo enoni aye how do we nurture talents ma watye kedgi ni pien dano weng pe wi romo kwan ma en oweko jo okene guweko kwan noni ya and te kare awaci wu ni lokke yang wan watye wot ki tyenwa me cito igang kwan myero iyiny lum iteng lum ka iwot iwiye kare enoni. Kare moni tye ma abedo head boy kong assistant head boy kong abedo class monitor kong ongorogi ni meno obedo senior secondary school i primary ma abedo akwano i primary ki dong primary ngat angeya pe pe abedo latela mo keken ento secondary school abedo latela through out and I a ki i Naguru go down ka ma omyero omyero ka ikana akana ka lutini kwan mukene tye ka bino pien head boy tye ka a ki i Naguru go down, Naguru go down ka kot ocwer maber dek waromo bedo ka camone nongo Atabo tye ka lwore i wi pii you know pi pii nongo pii kong bedo i dye ot nongo pii ma tye ka mol i dye ot nongo but those are the days and te kare lokke jami weng lokke you know watimo ber ni wacako pwoyo dano ma pud gikwo tinni kene ma pire tek yeah.

ci wabiloko kwo wacako neno ni wa uniting wunu wacako dongo businesses madongo makato karwa ma wakwo ni oo ma jami mukene odong nongo lutiniwa giromo cako ki iye awinyo jo mukene giwaco ni an lakwa angadi an lakwa picira an lakwa ejira an lakwa nga ok eni wawinyo ya ento in kong itye ka timo ngo. Wek diki malo bene wabore kedi ni en aye lakwar Ngali, lakwar Ocang, lakwar Hitler. Ee, nongo itye ka timo gino mo. Ka ipeya timo gino mo, ci kul wi ka tic jal. Yaa kul wi ka tic.